Lungchung Diary a ṭialtu Joel Thang biahmaiṭhi atu hrawng Laiholh in caṭial tawntu a tam u hi cu ka hngalh pah dih hna asinain Joel Thang timi min hi atu lawngah ka hna nih a thei i ka mit in ka hmuh A catialmi hi Gmail in a ka kuat i ka vun zoh. Ziah hihi lenhoih sau phun a si ṭung ka ti i ka lau pah ziar. Capar a ṭial zong ka hngalh bal lomi, keimah hngalh lo bia nih lenhoih sau a ṭial tikah mi zei ko dah a si hnga, a laica tah zeidah a luh hnga, a tuan biakuang saksiam ning teh. A thawkdan ka vun zoh i Kawl nih Masubu an timi phun cu a si ko lai hih ka ti. Tlapkhat hnu tlapkhat ka vun kau. Biafang aa thuatmi nih a vun tluanter lo caan a um pah. Careltu nih an fiang sual lai lo tiin fiang deuh seh ti a vun i zuamnak nih carel a rauhter. a filter caan vun ton pah lengmang a si. Tluang ngai le lunglut ngai i vun ril lio cuahmah ah miphun dang holh kan von i pah tawn lengmang mi zong nih hin sarem deuh loin a kan tuah pah fawn. Rikhuadar a tlun lio i an biaruahnak ah Mizo he Lai he a cawhmi zong hi sining langhtertu a si nain Mizo holh a hngal ve lomi caah cun thilrit ko a lo te kho men. Malay a um lio i Malay holh a telhmi hi a herh ngaimi cu a si nain a herh leng in a tam rua ka ti. Nain ka chim cang bang catialtu hi capar a tial ka hngalh bal lomi a si. A tial bal hmanh ah a tam lai ah ka zum lo. Cuti ca a tial tuk lem lomi nih len hoih sau a von i ot i a von tial khawhmi hi a zei hlan ah ka lawmh hmasa bik. Pahnihnak ah tuanbiakuang saksiam dan hi a thiam ngaingai. A nungak he an i duhnak hramthawk ah diary in aa thawk i diary thiam in a donghtermi nih a tuanbiakuang a dawhter ngai. A hramthawk nawn ah rih tidil tuanbia a kan chimh i An tuanbia chung i a biapi ngaimi an dairi le an sining hlun vialte cu ritidil thengah a vui. Ritidil he aa pehtlaimi lunglauh ti le hawilo par kong a rak kan chimh hmasa kha an tuanbia donghternak ah ai rem bak. A thiam tuk. Joel Thang hi amah nih a ka chimhnak ah Kawl Road i a ṭhangmi ka si i Laica ka cawng bal lo a ti. Laica cawng bal lo ahcun Laica thiam bak thil sining le bia umkal he aa tlak in pupa holh thuk le biahla von hman hrim a thiam. A tuanbia chungah hin hla fung li nga hrawng aa tel. A hla thimmi pawl hi hmun le caan he an i tlak. an i rem tuk. A hla pawl hi a rak hngal cia ca lebang ahcun a hla hi a tuanbia chungah thuk chin a kan piltertu ah a cang. Biaruahnak i biafang le biabor a thimmi hna pawl hi an ṭha ngaingai. Hi ko nih hin a tuanbia a nunter, a dawhter, bia le hla a rum ngai ti a lang. Hi tuanbia ahhin Kawlrawn, Kale peng hrawng Laimi kan khuasak ning fiang ngaiin a lang. Fimthiam cawn kan duh ngai ko bu ah harsat ruang i Laimi tampi lamdang kan zawhnak Aizawl hrawng Laimi chawlet pawl sining, a hleiin Laimi tuanbia ah philh awk a ṭha lomi, Malaysia Laimi dirhmun fiang tuk in a kan chimh. Hawikom ṭha ngeih a sunlawi zia zong a langhter fawn. Zeibantuk harsatnak le lungkuainak kan ton ko zongah Jesuh Khrih fuh le amah in i hnemh a herhnak in a donghter. Hi cauk hi an konglam rel a nuam taktakmi ngaknu le tlangval pathum hmangin Laimi kan zatlang nun le kan tuanbia a kan chimtu cauk ṭha tuk a si pinah Khrih leiah kar a kan hlantertu cawnpiaktu ṭha cauk zong a si fawn. A hrang in a dongh diang ṭha tein a relmi kei nih cun cauk ṭha le cauk sunglawi taktak ah ka chiah. Lai careltu sinah rel a phu i a nuam bak fawnmi cauk sunglawi a chuahmi tu Joel Thang cu hi biahmaiṭhi hin upat conglawmhnak ka pek. Joel Ling Lunglawmhnak A hmasa bik ah lungchung diary cauk chuah kho dingin damnak a ka petu Pathian cungah lunglawmhnak ka ngei. Catial dingin a ka forhfial i thazaang a ka petu tampi hna lakah a herhnak kip ah kan bawmh lai a ka ti i a ka bawmh lawng si loin cauk cover ah comment ṭha tein a ka ṭialpiaktu Malaysia CCF Chin Christian Fellowship ah rianṭuanpi hawi Pastor Siphi lianchawn cungah lunglawmhnak tampi ka ngei. Lungchung diary timi he i tlak ngai dingin book cover design dawh tein a ka tuahpiaktu Lauren James a cung zongah ka lunglawmhnak ka langhter. Ngakchiat lio tein Kalemiu leiah khua a sami kan si caah Laica hi tangkhat hmanh a cawng lomi kan si i Laica ṭialning grammar cu chim lo Cafang fonh hmanh a thiam lomi ka si tikah a rian tampi lakah a hran zong a kan rilpiak i biahmaiṭhi zong ṭha tein a ka ṭialpiaktu Muko editor Salai Joel Ling cungah chim cawk lo lawmhnak ka ngei. Lungchung diary a chuah khawhnak ding caah format zong ṭha tein a ka tuahpiakmi ka hmuh tikah keimah pumpak a ka dawt lawng si loin kan Laica ṭhanchoter a duhmi a si ti ka hngalh caah

an hmu hlei lo. Laiholh in ṭialmi lenhoih cauk hi kutkhiak in rel khawh an si. Cu chungah Laimi Khrihfa kan sinak a langhter khotu ding lenhoih cauk a tlawm ngai in ka theih caah caṭialtu nih Lungchung Diary cauk hi tlinlonak tampi a ngei lai ti hngalh buin a ṭialmi a si. A chambaunak tampi ko lai. A hngalhmi nih tlamtling deuh in cauk ṭial duhnak lungthin a ngeihtertu tal ah cang sehlaw hmailei ah caṭialtu tampi chuak hna seh ti lungput he ṭialmi a si. Pathian rian ka ṭuannak ah vale caah dawnkhantu ka si lai ti ruat bu tein innlei harsatnak le lungretheihnak vialte a ka theihter siang lo i te le fa kan ngeih caan hmanh ah ka umpi thiam hna lo lio zongah a ka theithiam pengtu le catial dingin thazaang a ka pe i capar pakhat hnih te ka ṭial hmanh ah a ka lawmhpi zungzaltu ka thaisung Pi Sianghlei Sung Vanvanu chungah lunglawmhnak tampi ka ngei. Cauk ṭial cu chawva tampi a dih i a hlawk lo tuk tiah ka ti caan hmanh ah chawva dih lei lawng tuak ding a si lo. Catial cu kan miphun caah ro pakhat kan chiahtak tinak a si tiah thazaang a ka pekmi cu cauk ka chuah khawhnak dingah ka thazaang ngan bik pakhat a si caah a cungah lawmhnak tampi ka ngei. Hi lungsung dairi cauk hi kan miphun nunzia le sining siseh, Laimi kan khualtlawnnak lam ah kan tonmi harsatnak le kan tuanbia langhtertu pakhat a si ve ahcun mah cu catialtu kaa lawmhnak a si. Cauk a chuah khawh nakhnga a lamkip in a ka bawmtu nan dihlak cungah lawmhnak tampi ka ngei. Bawipa sunparnak caah si hram ko seh.